Y awor a yega e momento di e famoso bode. Su si. Mi sa cu e seccion aki ta masha gusta, tur hende nan ta loco cu e preguntanan, te hasta nan ta common tambe, bo sa, nan tambe ta do mei duna nan opinion, masha great mes, anto awor nos bai wak ken ta bai haci e pregunta djawe nochi. Daran daran. Spera cu no ta ansi. A mi tampoco a spera ta mi. Aunke e fania ta bin mucho cu pica, no cu e fania tampoco. Ban wak, ban wak.

Boso lo sali for di un relashon si e mama di bosonan partner no ta koperando segun boso òf e ta bosonan ta konsider'é komo un komo ta bisa un karga pa e relashon? Bo a basa den? Nos bo ke men ku e mama eigelik t'esun ku a bin daña kos. Sí, na bo parecer ta esey ta situacion dus Na bo parecer. Bo ta sali afo bo ta purba di tra riba e relacion toch afo a con bo por drecha cu e mama? Ahh ya den ami su caso mi no a sali afo pero e cosnan a keda bira Pior. Cosnan a keda Escala, escala, sí. escala escala te a yega un momento cu no mage fop despues toch. Dus eigenlijk berat sí esey a pone cu. Parte di locual cu a pone cu e cos a termina. Pasobra wak, ami ta haya cu un hende homber no, e mester step up. Respet pa tur mamai. Meli sa papia. Respet pa tur mama, pero ora ta yega na relacion, ami ta haya cu hende homber mester por pone su grens. Mi tambe ta di acuerdo. Because si e no por pone seis significa. Nan nan si, bo a cansa mi. Si. Dus komo mama tur respet, pero komo hende hòmber, bo sa ku esaki ta bo relatsi o bo relashon, mama tin ku tin un grensina anto bo no por laga e mama òf bo no por laga bo mama ta influensha òf bo sa trese konflikto den bo relashon. Dus ami komo bo pareha no ta bai bisa bo mama nada, pero mi ta berwa si ku abo komo su yu, komo e hende hòmber ta pone bo grens. Pero bo ta mal enamorá ku e persona. Bo no ta purba tog di resolve cu e mama? Bo sa, Vania, e ta e ta keda un situacion pasobra e mama den su rol no ta bay reconoce locual cu e ta haci. Anto, no ta bo deber di resolve cu e mama. Ta e hende homber, e pareha su deber di. Pone limitashon, Mama ta esaki nan bo grens ta, of Mama esaki por esaki no por. Na momentu ku ami tin ku bai bisa Mama algu kaba, ya ta e situashon ku e hende hòmber no a sa di step up, manera mi a bisa ta bisa i balorá, indiká ta esaki nan. E por kuminsá desha ami, dus enkele por daba nota kiba kuné pa motibu dje Mama, pero e tin un influensha si ku ta laga bo mira e hora ei. Bo ta bisa esnan ki no hasi e na e homber aki no por cosa para firme y sali pabo como su pareha enton ere ta cuminsa sa bo ta cuminsa desha ami ta haña masa cuanto amor bo tin p'e bo ta purba bo ta purba pero ta yega un camino cu bo sa e imagen cu bo tin di e persona ta cuminsa. Samba di ha. Amo keda basta ketu paso mi man a si mi tin e suerte di tin suegra hopi hopi lif hopi amabel di nan cu niun klas di esho pero mi ta bisa si mi lo a haña mi den un situacion asina mi ta comprende si cuenda ta papel lo pa e nomber tambe. Pasobra ahora bo ta haña preshon di dos banda, di mama i di abo komo su pareha. Anto e tin keda ku ahora ku bo e mamanan ta keda ku ahora ku bo mama ta un so tin, ta mi ta mama, si ta mi ta mama, ta mi ta papaya. Bai komo nan e gemen di e ta e ta e ta papia loop p'e tambe. Pero en berdad mane bosan ta indiká mester pone grenzen si. Lo ser na un manera nechi ku hopi rèspèt bo ta indiká bo mama, mama wor aki mi tin mi pareha, anto hèl grag lo mi ta ke pa bo respetá sierto kosnan anto wòrdu E mama outomátikamente, den ersta instansi, no direktamente ta bira bai hasi e kambionan, pero bo ta supousí mira kambio sí a largo plaso sí. Mi no ta kontentu ku simplemente mi mira òf mi sa ku e persona ta indiká esei na e mama, pasobra despues e no tin influensha mas òf e no tin e poder mas di kambia e mama. Pero lo mi sintí mi tòg reit si mi mira si el a tuma un akshon. Kòrèkto. Anto, e mama tambe tin ku wak ku no ta un, sí, e mama tambe tin ku wak ku no ta un kuestion di e yu a kis pa e pareha òf el a kis pa su mama. E tin ku wak ke gewoon mi yu ta hende madurá, e tin ku sigui ku su bida, pasobra esei tambe mi tin ku realisá, e no ta keda chikito pa semper, e ta sigui ku su bida, anto bo tin ku gewoon respetá sierto desishonnan di e yu. Te men di mi ta kere ta gewoon un balansa anto pa nos pa enkontrá otro na un sierto punto. E ta kuestion di balansa en bèrdat, pero. Ki momentu e hende mambo ta sinti esei? Pasobra hopi bia e hende muhé lo por indiké, mi no sa, mi ta imaginá awor aki, i bo sa e ta yega na un sierto grens, pero e hende mambo di su mes ta sintié òf pa e ta un kos kowon. Asi ku minan ta sintié, bo sa? No, pa nan tur kos ta kowon. Ah, no bia. Nos esunnan ku maskemen tin un limite, bo tin ku pone rèspèt, bla bla bla, pero e hende mambo e no ta mira den forma ei. Dus e no ta bai. Um, como ta bisa facilmente e no ta bai acerca e mama tampoco, porque si e mama bo tin cu duna nos un tiki mas espacio okay, of tal e tal si. cos. Ta bisa mi ta bisa si bo ta den un relacion anto cu kisas bo ta hopi enamora, den mi caso ami si lo a papia cu e mama. Dicon? Pa purba compronde kico um exactamente ta e problema, si ta algo contra mi persona mes Of gewoon e tin ku, bo sa e tambe tin ku haña su espasio pa laga lòs. Lo kual ku nan Isha bisa hopi mi ta e bèrdat hopi importante ku pa e hende hòmber tambe ta un preshon. Pasobra tin dos hende importante un banda, kada un banda anto e ta hañele meimei pará. Entonces si pará ta un kos ku por a ami den e momento, e tempu ei no a, pues mi no tatin komprenshon pa esei pero por ta e Melissa di awor aki lo mir'é. tok otro of pake an otro pero mi ta bisa si e tin un influensha tok basta fert feo na relacion nan. Si korekto anto tin un kaminda tambe bo tin ku siña tok manera wak kon bosanan por balans'é ku por ehempel pasobra tin sierto mayor ta sinti ku bo horta nan yufai nan anto bo tin ku keda riba e punto van no nos ta komo bai komparti e atenshon di bo yu.